ɛda wɔ hɔ ti nɔkorɛ deɛ ɛyɛ baako ah, nɔkorɛ yɛde nɔkorɛ ɔyɛ bia nsɛm a wɔn a yɛka no nyinaa no wogya mu da so no kɔka ho yi asɛm
asa kɔ wɛnka sɛ obi a wɔkɔ firi nya ba a yɛ a wɔno no wonam a yɛyi wo a wonam a wopa akyɛw wopɔ bɔfoɔ kyɛw

Wɔkyea me anim anim asɛm a daa wɔtaa ka, wɔse Nana w'asom a. Ɛno na binom yɛ a wɔse ɔkyea me, ɔkyea me a wonnim asɛm ka, ɔkyea me a wonnim. Daabi, ɛyɛ ɔkyea me anim anim asɛm a daa wɔtaa ka, wɔse Nana w'asom a. Wonim? Ɛba bɛtɔɔ dwa sɛ ɛyɛ Nana Osei Bosonohi bɛkae sɛ, deɛ ɛdi kan, ogyam ogyam duabɔ no a ɔbɔeɛ no, ogyam afakyire ne Nana Showboy, yeah Nana Showboy. So ɔho? Kɔmfoɔ showboy. Afa kyire akɔ akɔ da ne dua no ɛma no yɛde ba bɛto yɛ page yi so. Adeɛ kɔ kye yɛ a ɔgyam abɔ abɔnten sɛ ɛnte saa da. Tie me yɛ o. Ɛnam ho ɛma ɛyɛ ɛɛ ɛɛ ɔhene ba sɛɛwa a ɔwɔ royal TV. abɔ mmɔden afrɛ ɛyɛ akoa yi a yɛfrɛ no showboy abisa no sɛ, adɛn nti na obi abɔ dua na worekɔ akɔdane no, wo showboy, kɔmfoɔ showboy, worekɔ akɔdane no. Woantumi amfrɛ nnipa yi nyinaa antena ase anhwɛ nsɛm no na afei worekɔ akɔdane. Momma yɛntie. wɔn nso so asɛm a showboy asɛm a ɔkaeɛ. Na yɛwie a, yɛde ne ho ahi nyinaa deɛ nso bɛtoa so na yɛahu sɛ ɛyɛ ampa sɛ neɛ ɛyɛ ka no sɛ wo ho ahi ɛkaeɛ no, ɛyɛ ampa sɛ wɔgyam akɔda no dua no anaasɛ wɔnkɔdaneeɛ na yɛbɔ serɛ mu aka. Na mmom no, nsɛm bi kɛkɛ na wo ho ahi. Wodeɛ mom yɛnkɔ na yɛnkɔtie nsɛm no de to sene nyinaa. Yɛbɛsan aba. Yɛkɔ a ɛbɛsan aba nti sɛ wo nsɔskraibe yɛ a, bɔ mmɔden sɛ wobɛsɔskraibe channel yi. Ɛha deɛ nokorɛ efie ne ha. Ɛha deɛ platform nni hɔ ma obiara o. Wo deɛ ba na ɛyɛ a yɛbɛka, ɛnyɛ a yɛbɛka. Wate aseɛ? Yɛda mo ase. Yɛbɛhyɛ live videos nyinaa ase o, live programs. Nti mmɔ mmɔden na mo nsɔskraibe na ɛbɛka wɔ Doma Nkoma abusua ho na walike, walike na wahyɛ de ama wo nua. Mom yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie Showboy anom nsɛm na yɛnsan ntie Ogyama anom nsɛm.

Good morning o na wo yɛ deɛ. Awurade Kristo mu mpaebɔ no mu adwuma pa nti. Wode fa Kristo to nkyɛn because wo wɔ bi abɔ ne dua na wafa akyire akɔ dane me boa. Kɔfo show boy. Me ankasa ni show boy bɛrima ahoɔfɛfoɔ ah, beautiful yeah, Aisha me na me ne wo kasa yi. Cute guy ampa. Me ba akyɛ o na ɛyi eh, yɛwɔ gya akɔbɔ ne dua ɛde kɔ sua crate akɔbɔ dua na wokɔ akɔ dane wafa akyire akɔ dane me boa.
Edi kan mekyia mo atiefo nyinaa. Ɔmo gye wo so dɛn na ɛda? Ɛna mekyia Asanteman so nyinaa. Maa me deɛ teɛ ne sɛ sɛ kama kɔ dane ogya mu dua mpo a the whole world obiara nim sɛ m'adwuma me meyɛ sunsum dwuma me obiara nim sɛ me meyɛ kɔmfoɔ ɛna me saa yɛ sɔfo. Enti sɛ medane dua a, dua bɔ. Nnipa na ɛbɔ, na hwan ho na ɛdane? Nnipa na ɛdane.
Yes, ne ne mfahunu koraa, ɛkɔmfoɔ na ɛdane. Na ogya mu dua bɔ no, wɔn a ayi ka asɛm bi sɛ, Mese me ho sɛ meyɛ kɔmfoɔ. Ɛyɛ. Ɔn sɛ abrabɔ mu no, sɛ wokyerɛ w'adwene ne woankyerɛ ama obi a, wɔ so woyɛ ne tafo. Me ne problem. Mmerɛ ɔmo case no start aba mene nipa a ɔdi kan frɛ me first, ɔdi kan yɛ kɔɔpɛ deɛ ndeɛ mentumi nkyerɛ but ɔfrɛ me sɛ showboy asɛm wei mfa wo ho mma mu bi, ka kyerɛ Bertie sɛ ɔno nso amfa ne ho amma mu bi because ɔmo na ɔhu sɛ ɔmo ne ɔyɛ ansemate nti asɛm wei sɛ mo tie yɛ ɔne ɔbɔfoɔ asɛm start yɛ manka bi da na Maame, ade baako a mepɛ sɛ mmaa ahwɛfo atiefoɔ tie ne sɛ, me m'adwuma na meyɛ. Enti sɛ m'adwuma a meyɛ mpo meyɛ kɔmfoɔ na ka mpo sɛ ogya wakɔbɔ no dua na ka kɔmfo de sɔ dua ase ma me nyina ɔde aba ma ɔsɛ me nane a, na ayɛ sɛ mewɔ tiri sɛ meyɛ bemfoɔ. Enti na kɔ de brɛ. Sɛ baasa gyina hɔ, ɛ-ɛ, ogyam na de baasa dane anaa meboa? Ogyam, menkɔ dane ogyam dua.
Mepatwo o, wo mma me ogyam dua biara. Me nkɔ da ne ogyam dua biara.
Oh, okay. Na ade baako a ɔkaa ne mu sɛ ɛdeɛ nti na mekɔ dan dua memfa kamera nsini so. na dabɛ no ɛme me tuo sɛ mekɔ dane me dua a na mede kamera kɔ so obi so sɛ. O nnipa ko, merɛ sɛ mede Omanfo merɛ sɛ meredane dua, daabi. Ɛnna ɔse, Deɛn nti na moamfrɛ ɔman? Adeɛ a ɛsɛ me nua ɔte ne wan sɛ, me ne no nni problem biara. Me ne me nua prɛko pɛ, wo wan yɛ me nua. Ɛnna aduabɔ sɛbsɛb, yɛdane nsusu mu, na mmom yɛnane n'anisoɔ. Ɔmaame ba a, sɛ mefrɛ ɔmaame, sɛ mekɔdanee dwan aba koraa na mesrɛ ɔmaame sɛ ɔmmra, ɔmaame kɔ na ɛbɛgu nsa ama me anaa? Ɔde dua no, woadane anaa woannane dua cos wohu sɛ nsa. Sɛ woamma manka m'asɛm a, ɛɛ na frɛ afrɛ koraa nti mɛka sɛ menkasa but wotie me. Metie o. Ma menka me nsɛm kakra bi a me nso metieɛ. Deɛ ɛteɛ nyinaa ne sɛ menkɔdanee dua biara. Na ɛsɛ sɛ me nso manya akwanya no meka me nsɛm nyinaa ma me nua a ɔho ahia ti aseɛ. Ne wo frɛ me fon so ne yɛyɛ hɔ kɔ ne obu saa me sɛ wate sɛ makɔ dane ɛtam dua ɛne nkɔmmɔdi sɛ me se deɛ meyɛ sɛ menkɔ dane dua bia mpo na ɛho hia nti ɛmmoa sɛ ɔrekɔdo ma no asɛm a ɔde abɛto no platform so ɛde yɛ ne program ne nyinaa ɛti me ne problem ɛɛ sɛbe ewi aseɛ so do ayɛ bɔne wɔhu polisi odwane no me menyɛ bɔne nti me nsuo asem bi ɔde bɛyɛ bi abateɛ mbɛ sɛ ɔte ne ho ase Sɛ kaa mpo ma kɔ dane duabɔ a, ɛnyɛ ɔma me titi a medan me dua no, ɛyɛ Maame na ɛdane ma me. Ɛna tu, adeɛ a ɛsɛ sɛ wɔn ani hu no sɛ dua no ogya mbɔ yɛ kora sɛ makɔ dane ampa a, ɛyɛ kaa dua. Ɛyɛ kaa dua. Na sɛ bɛ nipa a wɔnni tumi na ɔdane dua sɛ manya wia mentim na manya wia mentim nane. Obi bɔ dua na ɛkum nipa no. Nnipa baako wu wie a, yɛde bɛtɔ adwabɔ na ɛku no nti, gye sɛ yɛyɛ ho amammerɛ. Ɛno yɛ a, yɛredane a, yɛkɔfa funu no nyane no. Ɛsɛ ɔma ɛgyina hɔ ansa na yɛde dware anaa? Sunsumsɛm, Yɛka no de ɔnim. Ɔyɛ nnisoɔ adwuma, ɔnyɛ n'anisoɔ adwuma, mesɛ sunsum dwuma. Na deɛ mepɛ sɛ mede ma no so nyinaa ne sɛ menkɔdane dua mma obiara. Nti sɛ ɔne me bɛdi nkɔmmɔ, ɔse meka asɛm a, kɔdane dua sɛdeɛ nnipa di ntoro da biara. Sɛ meka sɛ, Mepɛ me disi ne ntoro me di a, menni me Nyankopɔn ntam asɛm. Sɛdeɛ ɔnim Kristo no, me nso menim me Kristo a obiara mma. Obi a ɔkwan a ɔfa so bɔ mpaeɛ kyerɛ ne Nyankopɔn no, enti mɛsrɛ no sɛ na da wo mmabu. Me me deɛ, mempɛ ɔman no ntotoeɛ, ɛna mempɛ ɔhaw wɔ ɔman no mu. Yeieieiei, na afei koraa deɛ Ghana yɛabrɛ. Enti afotuo a mede bɛka saa wɔ akwanya a manya no mu sɛ, Nana ho hu ahi. ɔnhwɛ n'adwuma bi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ no ɔnyɛ, na ɔnya sɛ, sɛ mpo wofrɛ panyin bi na ne panyin ka no sɛ, Me, me, me, mepɛ no abufuo mu a, ɔrefrɛ mu a, ɔnka deɛ mu sɛ ɔrekɔɔdo me. Ɔka to nso, Papa, hyia me, ɛna megye wo so, ɛna me ne wo di nkɔmmɔ. Bɛhu yɛn nso ɔrekɔɔdo me, kò sɛ ɔrekɔɔdo me koraa, kɛm sɛ ɔde ɔhina sɛ ɔde m'ano ase na ɔpue abɔnten. Na sɛbsɛbi, Okristoni paa na nso yɛ. Ɛyɛ a no du baabi a yɛteɛ mu frɛ Kristo but yɛnte Kristo ase. Mm. Te bɔne a mɛka sɛ obi kyerɛ me because ka sɛ me mepɛ no bɔne a mɛtumi no aka ho asɛm. Mm. Kenti na afrɛ me so. Mm-hmm. Na ne kasɛm arekɔdo me de ma bɛtutu abɔntene. Mm. But deɛ na menya afiri biribi a mam. Nti deɛ ofiri soɔ no yɛ sɛ ɛfa fama na Awurade nhyira no. Mm. Deɛ ofiri soɔ na ɛde bi yɛ nnɛfɛdɛ a Awurade nhyira no. Sɛ papa nso a ofi so yɛ nyɛ ne ya nso awurade nhyira no deɛ mɛka nyinaa no meda ne dua ma ogyam menkɔ da ne dua ma ogyam biaa enti nipa korɔ ɔkaeɛ no ɔmɛ ne confidence mmerɛ no. Ok sweetheart tie asɛm wei ma me waba wɔ ma yɛmfa no sɛ seisei makɔ bɔ obi dua ebia asɛm no a na me me ne no redi no ɔse mafa biribi meanwhile mafa na mebɔ dua a meba abɛtumi akɔ dan ne secret ama me Maame, yɛdane no ani tɛm biara. Maame, na nnipa mmienu kɔkooe wɔ kaa ho. Wɔpere kaa wɔn kooeɛ. Ɛna sɛ yɛyɛ baako bi ano ano bɔɔdwo, bɔɔdwo awie na wɔfoo kaa na wɔkɔɔeɛ. Obi bɛka ɔkyerɛ sɛ sɛ ebia na ɔno no kɔɛ na yɛde nti ɛdane ɛnyɛ yie anaa. Mo bɛhwɛ obi asunsum dwuma biara no nka nkyerɛ mo. Ɛfie bɛyɛ abusua ankasa asɛm bi. Ɛna ne deɛ wei wɔ ha wei wɔ ha yɛpɛ sɛ yɛsiesie asɛm no ma no yɛ yie nti ne yɛaporɔ bio no abɛn sɛ yɛbɛdane dwa no yɛanka asɛm no ama no anyɛ yie a aduabɔ no yɛdane a ɛnyɛ yie de wobɛtumi ahura wɔn mo sɛ ɛbɛyɛ abusua no sɛ bɛka wɔn ho abom because pansɛ fie baako bi na yɛtim ɛyɛ fie atim ntɔkwa asi bi ɛnti wodane dwa no wɔ anka asɛm no a ɛnyɛ yie. Enti de te apekwaa so wɔ ɛso a mokɔ mo bom na pɛpɛɛpɛ yɛ adwuma. Enti mɛka akyerɛ wo sɛ, sɛ dwabɔ mmienu mu amanneɛ anka asɛm a mo mmienu moammɔ mu a, dwabɔ medane a ɛnyɛ yie.
Na mede aka saa sɛ, ne Akan Dwa fi ne Adanɛɛs ahotɔ aba sɛ ɛbue dwabɔ no nsan nkɔsi bio. Na asɛm no sɛ, Kɔ obi akɔbɔ dwa bɛn? Ɛde wo maame kɔbɔ no dwa, ɔno nso ammɛfrɛ ogya ma ankɔ. Sɛ wadane ɔna no yɛ obi nim. Ɛna ogya nkɔbɔ no dwa ma ɔno nso, sɛ ɔno nso ɔda ɔdɔ no obi nim. Enti sɛ woate atesɛm mpo na kɔ afrɛ me na mede buo ne wɔn akeka kama.

Ɛnɛ, sɛ ɛsɛ sɛ woka asɛm no a, nya point gyina so. Ma memfa ade wei mma. Me na asɛm baako a da biara meka ne sɛ, sɛ wo ne obi reyɛ adeɛ, yɛmfa no sɛ ɛyɛ yɛ general manager wɔ hɔ yi, Kɔbe, anaa wowɔ hɔ yi, na me ne wo yɛ nkɔmmɔ.

ɛɛm ogya mu yi. Na kasa no nyɛ mu n'ano voice no a yɛde brɛ mo no, audio no sɛ woteeɛ a, na wo ho he ɛɛsposu GH GH page foɔ dendenden. Yɛnni ha se nnɛ asɛm wei yɛba abɛgyɛɛgye. Yɛnni ha se nnɛ yɛbɛka mu nsɛm. deep. Na me me deɛ me mehu ne sɛ sɛ ogyam ɛɛ yɛ kan sɛ ohun ahi egu so ɛpa ɔbɔfoɔ kyɛw anaa mpanimfoɔ bi wɔde ato wɔn mu ɛpa ɔbɔfoɔ kyɛw a ɛno ano no ɛno deɛ sɛ ogyam kasa deɛ wɔn kan hwee tie me yie paa ɛno ano for why because. Nnipa no a Stephen a wɔn de asɛm no ba bɛtwintwan a wɔhu ahikɔn mu no, wɔde bɛsensɛn wɔn ho ahikɔn mu sɛ wɔwɔ evidence no. Ɛkɔkɔduru court, police baa mu no, wɔn kɔkɔyi wɔn ho ahi mae. Seesei wɔn ho ahi nni evidence biara because sɛ na wɔn ho ahi wɔ evidence a, nka wɔnka se ne evidence ne Stephen no. Wɔnka se ne evidence ne asare no. Ɛmma yɛnkɔ nkɔkye asare no so mma mɛtom. Wote aseɛ? Enti asɛ mehu ne sɛ, sɛ wo ho ɛyɛ ɔsɛebo nso, ɛyɛ sɛ ampaniampa sɛ ɔsɛebo nso de nenam mpanimfoɔ so ɛpa ɔbɔfoɔ kyɛw a, mehu ne sɛ bɔne biara nnim. Mepaakyɛw, hwɛ comment box no, comment fɛfɛɛfɛ. Platform wei so, yɛda mo ase sɛ yɛkan na modi so. Aha yɛntwa mpɔwa, yɛnni obi atam. Wowɔ akwanya sɛ obi reka asɛm a wo ne no nyɛ adwen, but saa atamdidi deɛ, ɛha deɛ, mho, yɛnyɛ saa wɔ ha. So wate aseɛ? Enti bɔ mmɔden comment fɛfɛɛfɛ. Sɛ ɛyɛ sɛ wɔbɛpa no kyɛw na asɛm de n'asɛm akɔ akɔda sɛdeɛ ogya mɛka no, anaasɛ ma wɔmpa no kyɛw na ɔnkɔ so ara ne no ntwe prɛko a wɔnni evidence. Wo nsubscribe yɛ a, subscribe. Yɛbɛbɔ mmɔden de asɛm nkyerɛmu paa, yɛwurawura mu, na ɔdoma nko ara na mo ani twe ayɛn, yɛde mo nkyerɛmu nyinaa bɛbrɛ mo. Yɛda obi biara ase. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo paa sɛ abre biara de biribi ato wɔn so a motumi hwɛ ma yɛn. Ogya mo nso sɛ yɛmpa sɛ dua no wakɔ dane o, ɔnkɔ dane yɛ o, ɛnɛ show boy akasa, ogya mo nso akasa. Ne nyinaa yɛmfa nkum asoboa, yɛde ne nyinaa emu nsɛm details no dito dito yɛde bɛbrɛ mo ama mo amate aseɛ. Yɛda mo ase.